yoo abusua meda mo ase sɛ daa ne daa nyina mode mo afidie no to ha na mo ne mo de hyia ɛsi bodua mo ne ne sua amammerɛ ne amane ampa amammerɛ deɛ wonni mu a ɛnyɛ ɛno a na mɛyɛ danso sɛ ghanafoɔ ɛno nti ne bɔ mmɔden sɛ deɛ wobɛsua ne dwumadie yi so biara no Wode bɛbɔ wo kotodwe no, baabi a bɛduru bi obi bisa wo a woatumi akyerɛ mu no woayi w'ano. Dwumadie yi din de Ɛtɔ Akyire Afa, ɛha na yɛsua amammerɛ ne amanneɛ a ɛnka nsuo, ebi ntee bi da, ɛno na yɛfa nya ho adagyeɛ, na yɛfa wɔn nso a wɔakɔdare wɔ amammerɛ ne amanneɛ mu na yɛde wɔn ba so na wɔabɛkyerɛ wo na woahunu. Me din de Asubodua, dwumadie yi de Ɛtɔ Akyire Afa, ɛnɛ me ne Nana Asua Afram. Gye bi na ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ. Amammerɛ biara, sɛ wopɛ no akyiri akwan a, wɔbɛkyerɛ wo. Ɛno nti no hwehwɛ nnɛ. Saa mmerɛ yi, merekɔ akɔgye m'aboafoɔ nkratoɔ. Meba a, yɛbɛtoa so.
Ɛba mmarima hwɛ mu deɛ a, Dɔkta Amuzu, yɛn na Afrika ha nyinaa yɛagye yɛn atom sɛ, woba yɛaseɛ hɔnom a, yɛsa nyarewa bebree. Na nyarewa a yɛyɛ a Ghanafoɔ agye yɛn atom ma atrene Afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa. Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔreteɛ mi a deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no, barima no sɔre a ɛmu nyɛ dene. Wode kɔ ɔbaa no ase a na adwo. Deɛ ɛsan kɔ no early ejaculation. Sɛ wo ne ɔbaa kɔ mpa so a ɛnkyɛre na wo ho asane wo. Obu a ne bɛma sɛ bi afɔn ayɛ ketewaa bi, obi deɛ nso atwe akɔ mu na ɛnam enyini nti. Prostate abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prostate, wakɔyɛ prostate surgery, yɛyi afiri hɔnom, ma ɛnnɛ no yɛbɛma no mpagya biom. Wowɔ low sperm count, wo sperms no ebi nni mu koraa, ne nyinaa wo ba a, Dɔkta Amuzu, yɛbɛboa wo. Yɛasoɛ no wɔ Kumasi, Tafo, Club 600, Accra, Achimota Christian Village. Ashaiman, Lebanon, Second Step, Kasoa, Amanfurom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area Three, Imorotu na Abronnsan nom, Techiman, yɛwɔ Zongo, Takoradi, yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ. Yɛyɛ adwuma from Monday to Monday, dabi yɛ adwuma. Anɔpa nnɔnson, yɛdwan kɔfa anwummerɛ dum ne fa.
Abusua, Masan amu akɔ aba biom aba ɛto akyire afa dwumadie yi so. Aseda nka wo sɛ mekɔgye nkratoɔ na wonyaa me ho adagye hwɛɛ me. Ɛnnɛ no, metoa nnawɔtwe a ɛtwaa mu nkɔmmɔ no a yɛtwetweeɛ no so no. Yɛresua aborɔ ɛɛ awudisɛm. Nyambransɛm ne amambɔsɛm, gye akonnwa yi na wo nso sua bi na fa bi bɔ wo kotodwe no mu. Nana mpakyɛw akwaaba. Yeah, ɛna.
Mpo mo te sɛn?
Nyame adom wo nana ma Adaworoma yɛ te ase. Yɛda Awurade ase. Saa mmerɛ yi Adaworoma bɔ wo din na kyerɛ wo dwuma a wodie. Nana Asuafam gye bi me din no no, mama ne amanneɛ dwumadie ho na me adwuma na meyɛ. mekyerɛ amammerɛ ne amanneɛ, mesan asua bi nso. Ɛno na Otuadiampɔ de gyaa yɛn, enti ɛno ho adwuma nko ara na meyɛ. Metwa sini kakra de, na sini no nso amammerɛ ne amanneɛ nko ara. Deɛ ɛfa amammerɛ ne amanneɛ ho, ɔhu sɛ nnɛ nkwadaa no mpa kenkan papa. Mhm. Ɛgyae ne ɛde fa sini mu sɛdeɛ yɛreyɛ yi. Deɛ woyɛ nka wobɛtumi atwerɛ no nwoma mu nso wotwerɛ a hwan na ɛbɛkae? Obiara nkae. Nti wotwa no sini sei a, ne de bɛkɔhwɛ a, wɔhwɛ no wɔtie, nokorɛ adwom kyerɛ sɛ wɔrekae no. Mm. Ɛno nti ho dwuma na medie. Na na sesei adeɛn na ɛda pono so a yɛ, woyɛ, woyɛ sesei? Sesei a yɛretwa eh, ɔyɛkyerɛ bi a ɔne wɔn ka no series. Ɛyɛ amantuo. Yɛka sɛ amantuo atete no, na sɛ motena faako a, sɛ yɛba sa, Ɔman bi ba sa, mo so na ɔbɛkye mo a, mo ase ahye. Enti ɔwɔ hɔ a na onua, ɔne ne kunu ne ne mma ne abusua no mu a, wɔn atu na wɔn akɔtena ha. Ɛna yɛfrɛ no amantuo, yɛkɔ amantuo. Dɔm nyinaa na ɛfiri ha. Obi mbetu aman foforɔ ntu, mbetu mo so sa. Saa, enti ɛno yɛ amantuo. Na ka bɛyɛ na wɔtwe sɛn ne wawie? Ɛwa, Nnaano ɛkɔ mu di bosome nnawɔtwe mmienu nti yɛbɛgye ahome kakra yɛbɛsa akɔ ɛnyɛ ade ketewa ɔn sɛ m'adwuma yɛ deɛ memfa wadawada nti mepɛ ne yie yɛkyɛ mm, yɛkyɛ Yo.
Nano adaro ma yɛnkɔ yɛn nkɔmɔ hwehwɛ no sisi yɛka sɛ obi yɛ aborɔ. Obi adwuma ma ɔma me sɔfoɔ da. wonkɔ obiara sene ma ne nyɛ daabi ma menyɛ sɔfoɔ da menim deɛ nti ɛte saa ɛmfata wo ɛmfata wo deɛ fata wo a na yɛyɛ yi mateɛ mu yɛnkura ne mu ɛno adɔhoro ma aborɔ kasafoɔ aborɔ no asekyerɛ ne sɛn yoo
yɛsɛ obi yɛ bofo anaa woyɛ aborɔ yɛwɔ no ne ka foforɔ koraa bi kasa woyɛ osia kwae menim nkura ahodoɔ pii wɔ hɔ a bi a abusua tumi didi toɔ sɛ yɛde wo tu kwae kɔyɛ adwuma bɛfa wo nua kɔ wode ɔkɔyɛ no abɛfa wo kunu kɔ woyɛ bofo woagu nneɛma a ɛhyehyɛeɛ no woadwiri agu nti obi a woyɛ adeɛ bi a ɛbɛsi ba dodoɔ kwae sɛ woaborɔ Ade a woyɛ de mfaso bɛba ma nipadɔm anya hom ne sɛ wo nko ara woama no ama so a woyɛ bɔfo. Woyɛ aborɔ. Hwɛ sɛ ebi a nsuo ayɛ no na adesɛm no akɔto mu. Mhm. Anaa akɔhoro wo nsa agu mu. Woyɛ bɔfo. Mhm. Aborɔ. Obi a wosɛ yɛ adeɛ nipa dodoɔ adeɛ. Woyɛ aborɔ. Adeɛ ekura wo yi nyɛ obi nyɛ obetumi de abɔ bra hyɛ bra ase. Yɛ kɔ te aseɛ. Mhm. Okaa yi. Wohuu sɛ ebia meboro kaa yi so, mepɛ sɛ metɔ deɛ ɛkɔ m'anim. Wo a deɛ ɔte mu no woantɔn. Wo nso a woamfa ma obi anhyɛ bra ase. Asi w'aporɔ atete. Aborɔ. Woayɛ aborɔ. Woayɛ obi aborɔ. Firi sɛ adeɛ a hwɛ aborɔfo adeɛ a wɔatɔ atwene ba ha yɛ ade foforɔ ma yɛn. Deɛ meni sɛ deɛ mɛka bɛte m'aseɛ a. Obi ka makɔtɔ kaa mo no adeɛ ɔte home use kyerɛ sɛ Deɛ buroni ayi so mfeɛ du wotɔ yɛ foforɔ ma wo mhm. wɔyɛ na kɔma no sɛ wopɛ ɔtete a nka wobɛnya ɛdo te sɛ a adeɛ a wohu sɛ ɛnyɛ mma wo nanso obi nya a wotumi de abɔbra mm. na ama no si ɔsɛe a woaborɔ aduane yɛ deɛ ma aduane yɛ deɛ ma wonni mhm. wo sɛ bɔbi mfɛ ne wamana si hɔ anyinya woyɛ bofo ɛka bɔne ho. Nana mesrɛ me bisa, yɛmfa no sɛ watu abura wɔ fie, ɛɛ abɛɛfo deɛ yi bi, yɛde machine abɛsi so atu, na wohu sɛ wotu a, ɛwɔ sɛ nsuo no bu gu ara ansa, yɛka no sɛn, wanya papa. na wɔabu no, wɔamma obi ansɔ, na wɔabu agu no. Nanso nipa no a anka wunya a na wobɛsɔ no, ɔne wo adi kan diw bɔne bi dada, anaasɛ ɔne wo nte yie, na onya wo a ɔbɛyɛ wo. Wate aseɛ? Onya wo a ɔbɛyɛ wo, owura wo fie a ɔde wo nsɛm bɛkɔ a ɛnwɔ sɛ kɔ, na nea pam no o twam no o, mɛbu ama no afa tokuro mu agu. Ɛno no, woabɔ aboro anaa? Ɛno deɛ,
kwan bi so mɛka sɛ ɛhyeɛ da mu. Ɔno nko na wamena mu bia wone no wɔ sɛnkan dada. Na ɔno nko na te borɔno no so anaa? Mhm. Obi nte hɔ bi. Na aka sɛ ɔno nti wɔn a wɔfie ha nyinaa me mu bi a mebu bia wayɛ wɔn aka aborɔ. Okay. Nti deɛ mfa nsa sɛ wɔn wɔn ebi mu wɔ around a anaasɛ ebi mu wɔ wɔn nkyɛn a wɔn wɔn wɔ kasa wɔn wɔn ti yie di a woti mu wɔn bɛsɛ bi. So obi ani hɔ deɛ a wɔn mu aborɔ. Nana yɛn to aso. Mmerɛ bɛn. na mmom wɔakyerɛ mu ara yiye. Bampɛ sɛ muhu sɛ mmere bɛn ne mmere bɛn saa na ɛne nneyɛe bi wɔ hɔ a woyɛ a ɛnyɛ aboro, ɛsɛ aboro nso ɛnyɛ aboro. Aah, na yɛreka ara te sɛ yɛwɔ akuraase yi deɛ memfa bi nyɛ sei. Ɛnna na meka yi sɛ wo ne obi wɔ afuom, ne bɔɔde abere. Woantwa mmere no koraa, ka kyerɛ no, woanka. Wama no aporo nwura mu. Bɔne fi kɔn mu, aborɔ na woyɛeɛ no. Obi tumi sum fidie na ayi nam. Bi koraa a ɔnkɔɔ, ne werɛ fi koraa sɛ fidie koraa, obi a ɔhwɛ a ɛnyi nam da. Na woakɔhunu sɛ ayi nam. Woantumi amfa nam no amma, wode nam no baa amammerɛ kɔ aso, ɔde otwa a wɔde ma woɔ. Na wama aboɔ no ahyɛ fidie mu aporɔ. Woyɛ bofo, woyɛ aborɔ. Enti obi a wosɛe adeɛ, wohwɛ ma adeɛ sɛe. Mm. Wote aseɛ? Wote ha yi na ebi a yɛkasa se fua. Yɛte panin ntena fie ma se fua ɛmfɔ. Wonu ase fua? Mm. Bukyia kane na nananom sini mmiɛnsa no. Mm. Yɛbɔ no yɛbɔ bukyia no a yɛde nɛteɛ na ɛbɔ. Mm-hmm. Pɔtɔ kasa wɔn si kire nɛteɛ anwene yɛ kire na ɛbɔ. Mm. Yɛbɔ a Nananom ma tokuro da mu. Yɛmmɔ no fua saa mfa no nyinaa nsi hɔ. Yɛ na tokuro da mu. Mm. Enti yɛwɔ nam bi a yɛatoto a ɛtumi de hyɛ saa tokuro no tokuro no mu
na ɛhyew no aka nam no wotie deɛ wopɛ biara
saa bukyia no sɛ nsuo bu no a ɛhono mhm. sɛ nsuo tɔ na wamfa deɛ ankata so na ama ne ho no a, woyɛ aborɔ. Wa sɛ yɛbae bɛyɛ aduane ama nnipa dɔm nyinaa di bi. Na wo nka wobɛ- wobɛyɛ ama yɛadidi no, woayɛ ama no afɔ ama abubu a, woyɛ bofo. Woyɛ bofo. Woyɛ bofo. Kyerɛ sɛ panin ntena fie ma sefua ɛmfo. Ɛmfo. Bukyia no, ɛbɔ mu tokuro, ɛtumi de nam hyehyɛ mu. Te kraman a ɔwɔ hwene paa no, wotumi sɛ ɔte nam pampan so, ohunu baabi a Ah, ɛnam no, ɔno ɔda bukyia no mu. Asomofini dwo a, Nsramma no nyinaa dwo na ɛka nsõ no a na kraman nso da mu. Wɔte nam no panpan paa nso wɔhunu baabi a ɛwɔ. Ɛhyɛ. Na na ɛnkane no, na asotweɛ bɛn ne ɛde ma bɔfo? Obi a ɔyɛ aborɔ. Ɛɛ madi ka aka sɛ yɛ a na yɛnhyɛ da nhyehyɛ nto hɔ. Ɛdi hwɛ sɛ wo fidie yi nam a ɔno akɔhu no sɛ nkɔbɛka kyɛ wo anka ɔhwɛ ma aboa no aporɔ. Ɛkyena bi. Sɛ obi pɛ na obesi wo so a, bere okura ade paa de brɛ na wo bɛyɛ dɛn? Me me nkyerɛ no.
Saa de te woanyɛ obi a nyamesuro wɔ no mu a. Ɔnkyerɛ. Ɔno nso bɛma wade pa bi ahwere wo. Ahwere wo. Saa na ɛteɛ. Mm. Na yɛ na taa wɔ abibifoɔ mu paa sɛ wayɛ mbɔ na mɛyɛ ne bi atua ne ka. Mɛyɛ ne bi atua ne ka.
Na na nyɛ abibifoɔ nko a wɔ baabi a. Aborɔfo yɛ na so te kakra.
Yo, yɛntoa so. Awudie. Mm. Mmerɛ bɛn ne ɛka sɛ nipa yɛ ayɛ awudisɛm?
Awudisɛm, Sɛ wofa sekan twitwa wo nua, twa obi sika a, woadi no awu. Ɛnneɛ w'adeɛ a ɛnyɛ sekan nso woyɛ a, woadi nipa no awu. Obi afrɛ me sɛ, Nana, mepɛ esi bodua na wobɛyɛ m'adwuma bi ama me. Esi bodua, wo baa no bɛko ntɔkwa. Esi, hmm, hwee a agyae, madi wawu. Wotom aseɛ? Madu awu. Adeɛ a nipa nante twitwa yɛ awudie. Sɛ wokɔsɛe wo nua, woagyina awu. Mm, wokɔsɛe no ama ɔno no ade pa bi abɔ. Abɔ no, ɛyɛ awudie. Enti ɛyi sɛ awudie anim sɛ wode sekan ɛretwa nipa anaa wode dua bɔ no aku no, wode biribi pira no a woagyina awu no da nkyɛn a, sɛ wotwitwa wo nua nantin, wokɔsɛe no wɔ baabi. Nti na nana sɛ me me me te aseɛ yie a. Sɛdeɛ awerɛfire ma mfomsoɔ ba no, saa na atirimuɔden nso ma awudie ba Ɛno yɛ anaa? boapayɛ
Sɛ ɛyɛ n'akwaa n'akwae. Sɛ, sɛ me, me nsuro na mereka deɛ a, nka mɛka sɛ awudie deɛ n'asotwe ara ne sɛ awu, awuo. Deɛ ɔyɛɛeɛ no, ne yɛayɛ bi atua ka. Firisɛ, wo woansuro, woanhunu nnipa no mmɔbɔ, woanhunu hwee na wofaa sekan. Ɛnna atwaa nnipa ntɛntɛntɛntɛn na owui. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ wo deɛ ɔtena ase? Deɛ woka deɛ, nka ne kɔ asoɔre no. Na yɛse obi fom kum a, Obi nso mfom mfom nnwa. nnwa.
Enti yɛka saa nyina mu, obi fom a, ɛho kwan a ɛfa so a ɛbɛyɛ a ɛde aso bi, ɛfiri sɛ mfomsoɔ mmienu. Ɛtumi nyɛ papa baako. Nana Ebia na so ehu obi sɛ nipa no etimi afiri mu deɛ wafiri mu deɛ aka no ebia na biripa bɛfiri ne mu aba nti yɛnhwɛ sɛ ebia obi ɔbɛsesa. etimi afa sekan paa adwidwane na ne yɔnko anaasɛ watwitwa obi nantire yɛyɛyɛyɛ ama ne biribi a nka ɛbɛboa no ama ne fɔ fɔ ne mmara a ɔde te asase so nyinaa abɔ no no. Deɛn paa na ɛkyerɛ sɛ nipa no kasa bi ebetumi ama no Ah, asesa? obi tumi kɔ nsɛm ba na ɔyɛ sɔfo saa nipa korɔ no ara. Ne nyinaa ɛyɛ a na ɛnyɛ nokorɛ o. Sɛ wobɛnya asɛm. Wobɛnya asɛm, ɛnyɛ nokorɛ. Ɛbebree naa nyɛ nokorɛ. Ebi firi hɔ ba bɛtete asɔre.
Bebree naa nyɛ nokorɛ. Ebi tumi sesa. Ebi tumi sesa paa yie, wahu. Te yɛ hɔ a yɛhu sɛ nipa bi adi awu, wayɛ bɔne kɛseɛ, yɛde kɔ fiase ba a, ebi a, bohu koraa na wabɛyɛ sɔfo. Wanu ne ho wɔ ne bɔne mu. Ɛtaa si. Nim sɛ atiefoɔ bɛma adanse. Deɛ nti a meka sɛ bebree no anyɛ nokorɛ, mmerɛ bi na mete wohu Kanehyi. Wohu sɛ Kanehyi bridge no ase hɔ no, yɛ a na tata buses akɛseɛ no bi sisi hɔ a yɛforo de kɔ ɛɛm ɛkɔ kurom ɛɛ hɔ kora de sɛn Makola side hɔ. Na mesua ɛɛ na mefuru bi. Mefuru bi a na akwan bɛgyina mu. Wo preacher na me kɔɔ prison no me baeɛ sɛ mayɛ sɔfo sɛsɛ mayɛ sei sɛ mayɛ sei saa nipa no a no wɔ gyina ne nkyɛn preach na akoa no sii fam a nipa no si fam na kyerɛ sɛ ne phone ne ne bag ne biribi akɔ ɛho ɛna ɛma me hu sɛ o nansan obi na ɔsra ahomakye ka nyamsɛm sɛ na ɔyɛ kurɔmfoɔ no mu nim Sɛdeɛ ɔbɛyɛ a w'adwene mma no soɔ no, na ɔde saa adeɛ no kɔ. Akata so. Na Nyame hwɛ yei nyinaa. Wo nua mɛdin di bɔne a, ha na yɛnhunu o, awieɛ no ne asɛm. Enti sɛdeɛ kabu a na wɔn kɔɔɛ, wɔkaa no saa kwa no, ebi nso kɔ kɔ nuom o. Na ɛyɛ me dɛ sɛ woka sɛ binom. Binom. Dodoɔ no nyɛ. Binom. Binom. Binom tumi sesa. Enti awudie no yɛ sɛ wode adeɛ repira wo nua. Woyɛ wo di ni, ɛno yɛ baako. Wotwa no sekai, wobɔ no tuo, wode dua bɔ no. Wotwa ntorɔ bi to no so yayaayamaa. Ɛna sɛ wotwa ntorɔ to obi so a, ɛno nso, ɔn sɛ ɛte sɛ kasa bi te kasa kɔn bi te sɛ yɛsi a nipa sɔsɔ asɔre ne dua so. Wasɔre wɔ dua so. Etumi yɛ honam mu sɛ a sɛdeɛ nana yɛ ate sese ne so ate yɛsɛ wasɔre ne dua so. Ɛna ebi a fɛs na ne sikasɛm wɔ soro. Aba fam, yɛsi w'asɔre ne dua so. Enti yɛwɔ deɛ yɛsi no pɔtee, ɛne wɔde ɛde toto ho nso ɛyɛ yie. Mhm. Enti pɔtee no a wodie no ankasa ne sɛ wɔde adeɛ pira obi. Pira obi. Ɛne ɛwɔ adeɛ bi a woyɛ a. Nkyɛnkyɛn no. Ɛte sɛ pira.
Wosɛe obi. Wogu n'anim ase akokoa mu ne adeɛ wogye no awu. Ɛyɛ wodie. Mm. Nana yɛnkɔ nyambrasɛm. Ɛmere bɛn yɛkasa adeɛ wei deɛ nyambrasɛm na nipa yɛdi. Meda ase.
Bɔne nyinaa mu no, deɛ ɛso paa wɔ mu ne anya mmara nsɛm no.
Awudie kora ma. Ne nyinaa.
Na kyerɛ sɛ nnipa korɔ no wɔyɛ aborɔ, yɛ amim, yɛ awudifoɔ, yɛ aborɔ, yɛ ne nyinaa bi. Ahu sɛ bɔne nyinaa ba yɛkyɛ bɔne gu ahodoɔ. Nti na. Ɛyɛ na na wadaro ma obi wɔ hɔ a ɔno deɛ ɔtim yɛ saa deɛ wei nyinaa bi. Ae.
Bɔnsɛm abɔ no paa. Mekae me nua. Mmerante ahene bɛyɛ obi a Nyame mfa ne kra nsie yie. Wɔ sɛ ɔnam anɔkoro te sɛ papa bi te hɔ na ɔresu n'abɔdwesɛ kuhaa na ɔse me wura nna adɛn? Ɔse oh papa bɔne a menim ho hwe koraa no mode ahyɛ me ne Nyame bo afu me, me ne bronsam no ho. Nipa tumi di bɔne a ɛboro bronsam adwene so. Adwene so.
Enti yɛwɔ obi a ɔte saa wɔ hɔ. Mm. Yɛbɔ no ma aborɔ, atirimmɔden, awudie, anyambra nsɛm bɔne nko ara. Minim dɛ nea nka dɛ mepɛ dɛ menya asɛm ntsi, sɛ nyimpa adasani yi se mehwɛ Nyame anim de Eli Utri akɔ bɔ agor sɛ nyimpadɔm ntsim ama hɔnho nyina begu famu ewu a, adɛn? Bɔne no nyina bi wɔ ne tsirim. Wote aseɛ?
Aha. Na saa na ɛteɛ. Anyambra nsɛm no, nansa yi etumi te sɛ obi se ne yere bi a ɔkɔfa n'akyi anaa wayɛ sei. na wato pono mu de petrol agu gye dɛm hɔ twa gya tom na ɔne ne mma no nyinaa ahye bonsam kwata de yɛn bɛhye no sɛ me koraa ma anyɛ sei da me koraa nipa wei koraa deɛ ɔba ɔbɛba bɛsɛte confusion wɔ me ka menim ho hwee enti bɔne mu oduro awudie mu oduro aboro mu oduro awu ɛna ɛyɛ nyambra nsɛm sɛ mɛfa sekan atwam ne adasani mene Akokɔ sɛ dɛn mo noa we twitwa bi noa we wayɛ bɔne a boro bronsam kora so ɛyɛ nyam bra nsɛ wabre nyame tie nana mo sɛ a wabre nyame e nana no mma so wabre nyame na yɛ sɛ ɛyɛ nyam bra nsɛ ma deɛ nyame abra na wɔyɛ kyɛ sɛ ɛyɛ wudie a mu oduro wabre nyame nyame hmm. bronsam kora bronsam wɔyɛ bɔne nyinaa hene no kora no bɔne bi wɔ hɔ a ya no ɔdi ɔka sɛ daabi wei deɛ mfiri ah wotumi sɛ Sɛ onipa nsa sɛ wopɛ nsasini anaa nsatenten, woanka ne ntam adɔfo biara no wotwa. Matwa me yere mene, makɔbɔ me yere tuo wɔ afuo mu atwitwa no sekan asie no nwura mu hɔ. Woayɛ bɔne a ɛboro nyame so, bonsam koraa ntumi nyɛ. Anyam bra nsɛm, ɔma nyame anu ho sɛ ɔbɔ wo, ɔmmɔbɔ onipa. Wabrɛ nyame nti ɛno nyinaa mu no, kɛse pɛ ɛwɔ mu no, ɛne anyam bra nsɛm no. Ee, na nipa wonam na Nyankopɔn anni wo ho afofie. na wokohyia nnipa bi sɛ yidi a, na wɔware wo a, na na ɛnneɛ ɛfiri Nyame sɛ wote hɔ a wonwareeɛ. Aane, ɛno deɛ. Firi sɛ n'anum kasa koraa bɛsɛe wo kra. Ɛno nti na na kane tete awareɛ no ye no, na yɛ papa nom na ɛpɛ awareɛ ma yɛn. Ɔnu nnipa no kakra na wɔn nso wɔn ani ye. w'ahofaa mu, wo kasaa mu. Nnipa yɛmfa adeɛ baako mu no atɛn o. Bi koraa a, Buroni ka kasa bi, ɔse action speak louder than words. So obi abɔdam na ɔba ɔmɛn wo koraa, obi a ɔnkasa ho but wohu nso abɔdam, adɛn ntia? N'ahofaa ma ahu sɛ ɛnyɛ. Wayi ne ti n'ayie mu, wohuu sɛ ɔnyɛ. Ne nanteɛ mu, n'ahofaa mu, wohuu sɛ a nipa somasi nyɛ. Enti ne yɛyɛ yɛn awareɛ no, ne ama awareɛ pii aguo no. Mm. Berɛ a na nananom yɛ papa no mpɛ ɛyere ne kunu ɛyɛ kunu ma yɛn no, mm-hmm. ohwɛ nipa no. Na ɛnɛ deɛ mokɔ hyia baabi akɔnom nsa bi na ɔhyɛ obiara na ɔde ne nse. sɛ ɔyɛ hwan sɛ ɔyɛ hwan bi koraa wɔyɛ pataku na ɔde odwa nwoma adura ne ho mm. na sɛ sɛ ɔtete afidie so na deɛ ɔhu deɛ ɛkɔ so wobi sɛ obi bɛwi aseɛ no nsɛm no bi koraa deɛ a na na woyɛ mu ahyɛ wo sɛ nipa tumi yɛ sei saa wohwɛ sɛ wopaa sɛnea wofa nipa ho na ebi mu mfo biara ho ne yɛtumi di ewu a nti sɛ sɛ wɔdi ase de gu ne ho Obi awo akɔto no akone bule mu, obi ayɛ sɛ Obi eeii. awo kɔto no ba kone bɔɔla so, ɔde no ahyɛ polythene bag mu. Rɔba mu.
Obi atwitwa ne ba sekaa de no agu ayi mu. Nana wohu sɛ meyɛ nipa bi a, nipa bi sei ne sɛ me na mebu aten a, menhunu wo mmɔbɔ o. Yɛ a na ɛyɛ ya. Me menhunu wo mmɔbɔ.
Yɛ a na ɛyɛ ya. Meyɛ nipa bi a, wahu. Sɛ woyɛ adeɛ na mehunu sɛ adeɛ a woyɛɛ yɛ yi, ɛ, adeɛ bi wɔ hɔ a, nipa no wontumi nsesa mfiri ho. Seriously. Nokorɛ deɛ yɛ baako pɛ. Me paa na meyɛ wo judge, me paa na mɛ mɛkyerɛ wo sɛ sɛdeɛ ɔyɛ de kum no no monkɔyɛ no bi. Twedi ampɔn sɛ mmaa nyinaa mmom nyi. Ɔno na ɛbɔɔ nipa no sɛ ɔtua nipa so ka nti na sɛ wokum nipa a akwadaa hyɛ ɔyam a ɛyɛ wo dea. Ɔnya bɛtɔ fam a yɛn nyinaa yɛ dea. Na wayere wo ho ara na ade no akɔhyɛ rɔba mu. Ae, ebi tumi twitwa wɔn deɛ no mede agu ɛyi agyanan mu ama nsuo atwe akɔ. Ebi kɔsie no nwura mu. Nnansa mu koraa ne mamti ɛɛ wale so yɛse. Ɔbaa bi de ne ba akɔgye mobile phone ne gyama sɛ. Hey! mobile phone yɛ wobɛtumi ahwɛ eh, facebook ne adeɛ wakɔgye bi agye 50 million ne ba o ɔde ne ba no kɔ wayɛ nyambra nsɛm nipa no te ase a sika obɛnya ma no boro deɛ wode yɛyɛ no nipa ho awerɛkyekyerɛ koraa wote aseɛ enti bɔne a ɛmu ɔduru a bɔnsam te kora ne yam hye no no ɛne ɛsɛ wayɛ abrɛ nyame nyambra nsɛm no wayɛ no berɛ bi akyɛ Aborɔfo bi bae ne asie yɛfrɛ wɔn wɔn company yɛfrɛ no Kefcom. Wɔn na wɔdua wɔtamero paa wɔ Ɛwɔ Ghana. Ghana. Wɔn firi Yugoslavia. Company no driver me mmɔ ne din biribi nti ɛne kuro a ɔfiri soɔ. Mabɔ Kefcom deɛ obi a ɔnim biara bɛhunu. Wɔn chief driver wɔse ne yere te kaa bi frɛ wɔn saa berɛ kaa ne ɛtena mu no yɛ pickup a yɛtra nkyɛnkyɛn no sɛdeɛ wɔde kɔ ɛɛ libya no abɔnhyɛ ka no bi no
wɔde de kaa kɛse no kɔforo tena kaa no so sɛ ne yere te dɛbɛ ne ne fɔn sɛ mpena no no ekum nipa ɛwɔ mu nyinaa oh. ɔyɛ nyambra nsɛm kowia sɛ mete sɛ yɛsɛ ama no anka kaa koraa bio Wo yɛ nyame di bɔne saa a emu wɔ duru a wa brɛ nyame. Na ma hwɛ wo din sɛ wo de ɛntwe kaa biom na mmom ne na ho bɔ wo bra. Ɛnsi. Ne bɔne nyinaa mu yɛ kaa sɛ deɛ ɔbɛyɛ nyinaa akyi ɔntwe kaa bio adwene pa ni ne tiri mu. Na abɛyɛ koraa sɛ nka obi ɔtwe kaa bi anka ɛyɛ ne saa o. Dafɔfoɔ binom paa te wɔn kaa mu a saa ahom te driver no tumi gyina kaa kwan mu na wabie pono agya kaa no kwan mu nkɔko
abusua bi kɔgye ma boafoɔ nkratoɔ me baa yɛbɛto aso ɛba mmarima hwɛ mu di a dɔkta amuzu yɛ na afrika ha nyinaa yɛagye yɛ atom sɛ woba yɛaseɛ hɔnom a yɛsa nyarewa bebree na nyarewa a yɛyɛ a ghanafoɔ agye yɛ atom ma atere afrika ha nyinaa yɛ mmarima ho yadeɛ na ɛsa Dodoɔ no ara frɛ yɛn penis doctor. Enti barima bi a ɔreteam yi a deɛ ɛka no sɛ ɔwɔ weak erection no, bɛma no nsɔreɛ a ɛmu nyɛ dene. Wode kɔ ɔbaa no ase a na adwo. Deɛ ɛsan kɔ no early ejaculation. Sɛ wo ne ɔbaa kɔ mpa so a ɛnkyɛre na wo ho asane wo. Obu a ne bɛma sɛ bi afɔn, ayɛ ketewaa bi. Obi deɛ nso atwe akɔ mu na ɛnam ɛnyini nti. Prostate abɛsoɛ wo. Ebia obi rehwɛ me, wanya prostate, wakɔyɛ prostate surgery, yɛyi afiri hɔnom, ma ɛnnɛ no yɛbɛma no mpagya biom. Wowɔ low sperm count, wo sperms no ebi nni mu koraa, ne nyinaa wo ba a, Dɔkta Amuzu, yɛbɛboa wo. Yɛasoɛ no wɔ Kumasi, Tafo, Club 600, Accra, Achimota Christian Village. Ahyɛama, Lebanon, Second Step, Kasoa, Amanfurom, Iron City, Obɛ Sunyani a yɛwɔ Area Three, Imorotu na Abronnsan nom, Techiman, yɛwɔ Zongo, Takorade, yɛwɔ Esipong Sports Stadium Junction hɔ. Yɛyɛ adwuma from Monday to Monday, dabi yɛ adwuma. Anɔpa nnɔnsɔn, yɛadwan kɔpɛ anwummerɛ dum ne fa.
Ɛne nkɔmmɔ no a yɛtwetwe no in fact anasa Nyame anim nokorɛni ama maboto na menim sɛ dwumadie yi mmerɛ dodoɔ a mɛdi akɔ m'anim no mɛnya topic bi a ɛbɛtumi ama mamoto saa mmom nipa tiri mu ɔden o Nnipa bi yɛ awudifoɔ. Nnipa bi wɔ hɔ a ɛkame nko adeɛ anka yɛnyɛ wɔn a ka yɛnyɛ wɔn deɛ bɔne na wɔn die no yɛnyɛ wɔn bi saa na kyɛ sɛ because ɛfiri sɛ ɔyɛ nnipa bi a ɛnsesa ntumi mma n'abrabɔ mu n'adwene ntumi nsesa da ɔbɛtɔ so ayaayaaya saa nti nnipa doɔ sɛ na ɛbɛhwere wɔn kra anaasɛ ɛbɛpirapira pira bi a wontumi nyi ho mfiri mu ansa yɛtumi atwe obi aso Yɛretoa nkɔmmɔ no so. Nanu Adaworoma, yɛnhwɛ mammɔsɛm. Amammɔesɛm no, ɔn sɛ sa adeɛ no kasa nkorofa soɔ. Naano me kɔɔ, me nya kwanya kɔɔ Lake Bosomotwe. Na ɔn sɛ hɔ nyina sɛ ɛse abɔ no. Wo tie mpaninfoɔ no se ɛbɔ no ano, ɛbɔ no ano, na ɛyɛ abɔ no.
Abɔ no, mm. Madi dwuma bi. Yɛwɔ kasa bi te sɛ adoma nkomasɛm. Mhm. Menim sɛ ɔka sɛ ewie ɛbɛkɔ so na mede mede bɛyɛ asɛm aka. Yɛwɔ ɔdoma nkoma ɛyɛ Nyankopɔn. Mhm. Hwan na odi ka abɔɔ no nyɛ Adam. Adam ka kyerɛ sɛ kane no ne brɛ so ne wiase gold nyinanam so a wobɛgyina kyinyi sɛ wonyina kyinyi.

yɛnka ne nyinaa sɛdeɛ wotwerɛ mm. adeɛ no mm. fi sɛ yɛde sie nnipa bi ɛno nti na adoma nkoma asɛm ne ayi no ɛte sɛ obi aka sɛ anadwo yi maa nna ɔno nko ana da ne mpa so ma mene wo dɛ mu mɛdɛ ho sɛ ɔda no sɛ woanna ɛdu na obi kasa no sɛ ɛwɔ deɛ anadwo maa nna sɛ mo sɛ ɛyɛ anadwo maa nna mm. anadwo yi maa nna ɛsɛ sɛ anadwo ma na sɛ asɛm no kasa nkorofa soɔ tikya kantanka wei owia mekyia ɔtaa ka sɛ asɛm nkorofa soɔ ɛma kasa bi tumi sesa so ɔhu Ahaa enti saa na ɛteɛ. Yɛse yɛ asanto ako ahi ko, wɔn te kurokuro hi nko, kasa Kurokuro nko hi- fa so. Ah, yo. Ɔko ahi ko yɛ ayi yɛ Ah. ma dɛm efu. Nana nti na kyerɛ sɛ ɛɛ ɛɛ yɛka no sɛ yi, amammɔsɛm no yɛ- ɛyɛ ɛyɛ kasa horow so Ɛyɛ anaasɛ kasa hɔ dɛn? ɛyɛ amammɔyɛsɛm Mm, ɛna ɛse ama ɛse amammɔsɛm. mm. So ahu. Aha. Ɛne sɛ. Amammɔeɛ. Amammɔeɛ. Adeɛ a ɛtumi ma ɔman bɔ. Ɛbɔ. Kuro bɔ. Abusua bɔ.
Yɛwɔ abakɔsɛm pii ɛkyerɛ sɛ ɔhene bi yere tu kwae na ɔrekɔ no ɔbrɛ kwa mu nti ɔdae na ɔhene no mu odu nti obisa ɔhene no a ne yere bɛda ne ho sɛ tumi bɛ na wotɔ ma me yere bɛda wo kuro mu Ebia amammerɛ kwaa so woada hɔ nko ara de w'adwene sɔ borɔtoa mu. Monkɔhye ɔman no ase. Deɛ ɔde wa woyɛ a, ɛbɔ man. Kuro biara wɔ n'akyiwadeɛ. Ɔman biara wɔ n'akyiwadeɛ. Yɛwɔ ha yi. Wohu sɛ wotie ntɔkwa a ɛkɔ wiase afanan nyinaa a, obi tumi kɔka asɛm baako na ɛde ntɔkwa ba man ne aman mmienu ntam. Wɔn sɛ wobɔ man, woyɛ mammɔfoɔ. Edu hɔ yɛ adeɛ bi a ɛde ntɔkwa ba a wo nana ase wokɔ wɔ mammɔfo. Sɛ adeɛ a wokɔfa bɔne a wokɔfa bɔne ɛnso yɛn nko ara so ɛkɔfa bɔne abrɛ nipadɔm mu ne ebi kɔ wiase nyinaa. Wɔ mammɔfo. Bɔne a woyɛ kɔfa dɔm ne ntɔkwa busua ntɔkwa ba no. wɔmma mmɔfra. Nti na na wɔn a wɔyɛ atuo ne agyan ne saa nneɛma no yɛde kɔ ako no, wɔyɛ amammɔfoɔ anaa? Daabi.
Atuo, sekai, egya ɛna agyan. Kane no na atuo ni hɔ, ne ɛni tuo, ne ɛwɔ agyan na ɛde kum mmoa. Enti woto agyan na ɛbɔ obi a, ɛwɔ aboa no ɛku no a, agyan no wɔn sɛ wɔka sɛ ebi yɛ kan no pia pia mm. so wotumi de kun nam ase woyɛ piafo mm, mo piafo okay wode pia na yɛ ade papa wode awoaboa kun ama mm. yɛnya bi awe woyɛ piafo nti woyɛ ade paa sɛ mo piafo mo piafo piafo piafo yɛ kana na ma ibo a wonim wɔn sɛ yɛtaa yɛ sei sɛ yɛyɛ sei kyerɛ obi a wawu yɛma dɛm refɛ due Obi awu na akɔhwɛ na ma ndɛm fɛ dia wo nsa aka bɔ ho sei de ma no. Ɛna obi suae ɔbɔ nananom din yɛ wɔn fɛ mu ne adeɛ no wɔbrɛ nti ɛno so yɛ ma no. Wote aseɛ? Ɛna sɛ yɛ nkunimdie.
Anaa mo mo mo. Eti enye sei nkyerɛ obi a wawuo sɛ ɔda mpam na wokɔ na ama ndɛm fɛ dua enye sei kansa bɔ ho wako ɔdi ako ansa na wɔwuo obi a bɛwu ɔbrɛ. Yei, mm-hmm. atɔfoɔ deɛ mpɛsɛ mɛbɔ so. Obi a ɛbɛwu a wɔbrɛ ansa na wawu. Mm. Ɛdu ko na obi a ɔnama damiri fa a, ee damiri fa due, wɔn nsa bɔ ho. Na obi a obi a obi a adeɛ a ɛyɛ nkunimdie ne adeɛ a yɛyɛ ne sei. Mm. Wote aseɛ, tu sa yɛ a wobrɛ, nsu ayɛ na wobɛka na no niw na no akɔ wokae wɔn mo ne ade nti yɛyɛ o sei. Ah, mm-hmm. wafa yɛ o mu. Ɛna wodi nkunim deɛ ayɛ sei. Nti ɛno nso yɛnhwɛ no yie. Nti mambɔɛ nɛ anaasɛ wei deɛ ɔde bɛhyɛɛ mu kɛkɛ. Aa mekyerɛ mu sɛ adeɛ biaa a ɛkɔfa ntɔkwa brɛ nnipakuo dɔm biaa so wɔyɛ ɔmammɔfo. Woyɛ ɔmammɔfoɔ.
Kasafoɔ bi a ɛde ntotoeɛ bɛba baabi a no. Ebia yɛwɔ kasa bi ne adeɛ bi a yɛde asie na wopɛ sɛ woyi pia bɛ a ɛmfa asomdwoeɛ mmerɛ yɛn a so wɔyɛ ɔmammɔfo. na kyerɛ sɛ wɔn nso a wɔyɛ ɛyi agyan ne saa nneɛma no wɔn nyɛ amambafoɔ kyerɛ sɛ agyan no sɛnea wɔkyerɛ no yɛtumi de yi nam yɛde yɛde kum nam. egya sekae etuo ɛna agyan agyan no yɛde kum nam ɛwe mhm. etuo baae yɛde kum nam ɔwe mhm. so ɔho. egya no nso yɛde toto nam no egya no ɛna yɛde no aduane biribiara die na saa deɛ no nyinaa no hyɛ berɛ. Egyina wo a wokura no no nsam. Deɛ wode yɛ.
Aduro no ɔnyɛ mfomsoɔ.
Na no adaworoma yɛrebɛsɔre dwumadie yi so yi, ma yɛ afotusɛm kakra. Yo, meda ase. Yɛpɛ sɛ Asante duru akyiri, nti deɛ moreyɛ yi, m'ani gye ho pa ara. Ɔsantehene ama kwan sɛ Asantesɛm gu yɛn afafana nyinaa, na mmom yɛnhwɛ sɛ deɛ yɛbɛka no nyɛ deɛ ɛbɛyɛ amammɔyɛsɛm. Yɛn hwɛ ka sɛ yɛn nuanom a di dwuma yi hwɛ ka sɛ yɛ bi deɛ metie bi a na nka metumi bɔ wura TV no mu kyerɛ koraa ba ha na nka madi dwuma nka mepɛ. Kaoche no mene yi.
Mom yɛnsua kasa no yie na yɛnka nkyerɛ afoforɔ na yɛ kasa no ɛdɛ. Hwɛ wɔn a ɛka Twi news yi papapa wɔn deɛ onim no ɔka a ohun sɛ ampa ɛɛ wɔadi dwuma nti mom yɛ kasa ho nte na deɛ ɛyɛ no deɛ ɛyɛ na yɛ nuanom kasa firi maka yi Obi betumi agyina afidie so aka asɛm baako ma ɛde ntɔkwa bɛba. Ntɔkwa a ɛbɔ man yi ho mm. betumi aba. Yɛ onipa pii sɛ Liberia ne ho ne obi tena afidie ka asɛm bi na ɔkɔfa ɔman ntɔkwa abaeɛ. Mm-hmm. Ɔyɛ mammɔfo. Asɛm a woka yɛ hu ɛbɔ man. Wowɔ ka adwene ho. Ɛno nyɛ nokorɛ nyinaa na yɛka o. Ɛnokorɛ bi wɔ na woka fira no ntoma nyɛ pempen saa. Obi a wɔte afidie wɔso kyɛɛ o. Wɔanyini kyɛɛ wɔbɔ bra kyɛɛ o. Wɔbɛtumi mm-hmm. kura wo. Mm. Nanso nnɛ obi kɔ te asɛm ɔkyɛ sɛ So me yam yam hyehye me de sɛ ahoɔden mu de kasa yɛnhwɛ nneɛma yi ne nsua adeɛ mekyia maame akua sɛ wa yɛsare ma ne nyame tumi baabi obi a nyame fa ne kra nsi yi wafiri mu na waboa me meda no ase
nana yɛda ase sɛ yɛfrɛ wo na wobaeɛ Yɛda ase. Abusua, aha na mmerɛ bɛma yɛ kwan me adi dwumadi no abɛsi ɛse yɛ mmerɛ yɛ nye nka so woba no wankɔ nso so a wogye w'ani so ɛno me sua wɔ akora ba hɔ yɛ sɔre so ama afoforɔ aba na wɔtwe sɛ na mu de hyɛ ɛsi bodua mɛsan agye akonwa na mede amammerɛ ne amaneɛ foforɔ koraa nso ɛmu nkyerɛkyerɛ ɛne adesua nyinaa ɛde abɛdɔn mo Nyankopɔn amma a na wɔtwe sɛ nɛ yɛbɛsan yɛ hyia makra hɔ.